Фарнон бадзурӕд хорз адӕм! Абон раргом кӕндзыстӕм Реком мидис. Бирӕ хӕттыты мӕнӕ дзуарлӕггадгӕнджы советмӕ иудзинадмӕ фарстатӕ раттынц кӕстӕртӕ дӕр, хистӕртӕ дӕр, бирӕ чидӕртӕ чи нӕ зоны, уыдон. Рекомӕн йӕ мидис цӕй мидӕг и, иутӕ йӕ хонынц Уастырджи у, зӕгъгӕ, иннӕтӕ алыгъуызон хъуыдытӕ. Мӕ цӕмӕй уой мауал, уой тыххӕй уын ӕй бамбарын кӕндзыстӕм, цы уыди, стӕй йӕм цӕй тыххӕй кувынц, нӕ фыдӕлтӕ йӕм цӕмӕн куывтой, йӕ уый тыххӕй. Реком чи у, уый йӕ сӕрмагонд кувӕндон кӕм ис, уый алчидӕр зоны Лӕцъӕйы. Уымӕй ӕддӕмӕ ма ис уӕртӕ ӕндӕр рӕтты дӕр Санибайы, уӕртӕ Дӕргъӕфсгомы, уӕртӕ Дыгуры комы рдыгӕй дӕр уыцы ран уыдон гыццыл мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, сӕ филиалтӕ зӕгӕ ахӕмӕйттӕ уыдысты. Та йӕ сӕрмагонд кувӕндон и уӕртӕ Цъӕйы мидӕг. Йӕ сӕрмагонд кувӕндоны йӕ боны, йӕ боны тыххӕй дӕр бирӕ хатты фарста фӕдӕттынц Хуыцаубоны дӕмӕ кӕнын хъӕуджӕ. Хуыцаубон нӕ йӕ фыдӕлтӕй баззади, сабатӕ кодтой. Цӕмӕн сабаты? Уый тыххӕй ӕмӕ Реком чи у, уый фыдбылыз йӕхимӕ чи иста, ахӕм бынат уыдис кӕддӕриддӕр. Куы йӕм бакӕсай, уӕд ӕм мидӕмӕ дуар дӕр нӕй, иууылдӕр дӕр йӕ ӕмбонд чи у, йӕ быру, йе хгӕд у дурӕй. Йӕхӕдӕг та арӕзт у хъӕдӕй. Цӕмӕн у хъӕдӕй арӕзт? Хъӕдӕй йӕ уый тыххӕй арӕзтой рагзаманты. Ӕнӕуынӕй цыбырӕй афтӕ радзурдзыстӕм ӕмӕ хъӕдӕй арӕзт уый тыххӕй уыдис. Кӕд зӕгӕлдӕр дзы хост нӕй, йӕ зӕгӕлтӕ дӕр иууылдӕр хъӕдӕй уыдысты. Йӕ уыцы ранмӕ цыдысты иууылдӕр дӕр бӕгъӕмвадӕй. Ӕртӕккӕ йӕм куыд цӕуынц, ӕртӕккӕ дӕр ӕм цӕуынц бирӕтӕ, афтӕмӕй, фӕлӕ йӕм рагзаманты цыдысты бӕгънвадӕй. Бӕгънвадӕй та цӕмӕн? Адӕймагмӕ касти сафӕцӕй афӕдзӕй-афӕдзмӕ, стӕй цавӕрдӕр рӕстӕгмӕ цыдӕр фыдбылыз, йӕхӕдӕг кӕй нӕ фӕзоны, ахӕм фыдбылызӕн фӕкӕсфӕнды адӕймагмӕ дӕр. Мӕ Иосы фыдбылыз чи у, нӕ рагфыдӕлтӕ уый зыдтой хорз, ӕмӕ цӕмӕй йӕ фыдбылызтӕ ссыгъдӕг кӕна ӕмӕ сӕ кӕмдӕр ныууадза, зӕгъы, йӕ уый тыххӕй уыди реком, ой, раргом, зӕгъы, ома раргом сӕ кӕна, мӕ сӕ радта уыцы бынаты сӕ ныууадза, зӕгъы. Ӕмӕ иу баз сты уырдӕм йӕ боны, науӕддӕр сӕрмагонд бонты мӕ уыцы ранӕм бакуывтой, кӕд исты фыдбылыз мӕм ис, уӕд мӕ ацы ран мӕм сайнаг дӕр уадзын, зӕгъӕм, сайнагӕн та дзы бирӕтӕ вӕрдтой фаты фындзтӕ дӕр, кӕрдтӕ дӕр, алыхуызон дзаумӕттӕ дӕр, хӕстмӕ чи цыди, уый, конечно, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы фыдбылыз, удгасӕй ссӕудзӕн, не ссӕудзӕн, уый дӕр ничи зыдта афтӕ. Мӕй вой уӕддӕр загъта, кӕд мӕм исты фыдбылыз хӕсты кӕсы мӕлӕт, уӕд мӕ не асрам, мӕ фыдбылыз чи у, уымӕй мӕ куыд бахиза, реком зӕгӕйӕ, уый тыххӕй. Мӕ зиу ныууагътой, чи фаты фындз, чи цы, чи алыгъдӕуттӕ, афтӕ, чи мысайнаг мӕ куывтой, афтӕмӕй. Мидӕмӕ йӕ Бручи уымӕ хызтысты ӕрмӕстдӕр кӕй ӕвзӕрст уыди дзуары лӕггадгӕнӕг уыцы ран чи уыдис, халӕй кӕй сыппӕрстой ахӕм адӕймаг йеддӕмӕ хизыны бар мидӕмӕ никӕмӕн уыди. Цӕмӕн уый тыххӕй мӕ ӕндӕр адӕймаг дуар дӕр уый тыххӕй нӕй. Ӕндӕр адӕймаг мидӕмӕ куы бахиза, уӕд уырдыгӕй уый рахӕсдзӕнис фыдбылызтӕ, зӕгъы афтӕ. Мӕ фыдбылыз куы рахӕсса, уӕд та дард нӕ разӕудзӕни уырдыгӕй, стӕй кӕдӕм рацуа, уыцы ран дӕр фыдбылызтӕй хӕдзармӕ рхӕсдзӕн ӕмӕ бабын уыдзӕн, зӕгъы афтӕ. Мӕй уӕм базыдысты, мӕй уыцы ран сӕ фыдбылызтӕ баззадысты, зӕгъгӕ, афтӕ иу загътой бӕгъӕмвадӕй дӕр, мой тыххӕй дзырдысты, адӕймаг чи у, уый къахӕй йӕ зӕххыл лӕууы, йӕ сӕры та бӕгъӕмсарӕй нӕлгоймаг, ӕмӕ-иу афтӕмӕй бакуывтой, ӕмӕ-иу йӕ фыдбылызтӕ уым баззадысты, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, афтӕ уым ма уыдис уӕртӕ сылгоймӕгты кувӕндон, сывӕллӕтты кувӕндӕттӕ сӕ фыдбылызтӕ цӕмӕй исты рцӕуой, зӕгъы йӕ уый тыххӕй. Йӕ бон ын кодтой сабаты йӕ уый тыххӕй, ӕмӕ сабат бон чи у, уый хуыцаубонтӕ кӕмӕй, стӕй сабат чи у, уый у, фыдбылызтӕ чи сты, уыдон мӕрдты бӕстӕм чи ахӕссы, зӕгъы, ахӕм. Сабат изӕр, зӕгъы, майрӕмбон изӕрӕй уый тыххӕй баззад иуи дӕр, ӕмӕ йӕ мидис уый мидӕг ис. Уастырджи, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, пӕт кувӕндӕттӕ дӕр Уастырджимӕ баст сты, фӕлӕ Рекомӕн та Йӕ мидисӕуыл Рекомӕн йӕ арӕзтадмӕ куы бакӕсай, уӕд куыд арӕзт у? Ӕддӕмӕ дзы цӕуынц калмы сӕры калмы хуызтӕ. Йӕ тӕккӕ сӕрыл калмӕн бады цъиусур цӕргӕс. Цӕргӕсӕн йӕ мидис рагӕй-рагмӕ дӕр уый мидӕг уыди. Цӕргӕсы никӕд мардтой цуанӕттӕ дӕр, ома цардгӕс у, цард цардгӕсы. Фыдбылыз чи у, уый йӕ ныхты дӕр нӕуӕдз адӕймагмӕ, зӕгӕ, афтӕ. Мӕ уыд ран йӕ мидис дӕр уой мидӕг ис, мӕ калмы сӕртӕ зӕдтӕмӕ цӕуы калм, та уый у куыд мӕнӕ фыдбылыз, как юрсагавай зӕгъдзыстӕм, как зло зӕгӕ, мӕ злон якоб находится под контролем зӕгӕ, цӕргӕстӕй йӕ зӕмбыты дары, уыдон та уыцы мидис йӕ уӕлӕ чи ис, уыдон. Афтӕ, уыцы мидис мӕ кувӕны мыхайы дзуары мидис уой мидӕг ис. Ӕндӕр Уастырджи зӕгӕтеттӕ куыд фӕзӕгъынц, цы рцӕуы, уым фыдбылызӕй куы байдзаг вӕййы сӕрмагонд тыхджын дзаг зӕгӕ, уӕд фыдӕлтӕй загътой афтӕ, уӕларвӕй лӕвӕрд цӕуы тых, йӕ тӕккӕ сӕрмӕ ис хох, йӕ уыцы хохмӕ мӕнӕ куыд хурсудзӕн линзӕ зӕгӕ мӕнӕ машинӕты разӕтелы хуызӕн уырдыгӕй йӕм цӕуы лӕвӕрд тых, мӕ уыцы фыдбылызӕй байдзаг и зӕгӕ, гъеуӕд йӕхӕдӕг йӕхи гъдауӕй ссудзы, мӕ басудзы. хъӕдӕй арӕзтдӕр еуи туххӕй у, цӕмӕй басудзой иууылдӕр дӕр еуи, зӕгӕлдӕр дзы еуи туххӕй хос нӕй, мӕ цӕмӕй сыгъд ӕрцӕуа, уый. Мӕ цал хатт ӕрцыди сыгъд истори мидӕгӕй бирӕ зоны, басыгъдис иу, мӕ та уый фӕстӕмӕ ногӕй хъӕдӕй сарӕзтой, афтӕ. Фыдбылызӕй байзагизӕгӕй уӕд-иу йӕхӕдӕг ссыгъдис. Ермана фӕстаг хатт куы басыгъдис, мӕ уӕддӕр алчидӕрӕй зоныс, фыдбылызтӕ уыди, паддзахад фехӕлди, фыдбылыз ӕрцыди Ирыстонмӕ, хӕст ӕрцыди мӕхъхъӕлӕй хсӕн гуырдзыйы хсӕн ну, фыдбылызхъуаг уже нал уыдис ӕмӕ ссыгъдис ӕмӕ басыгъдис афтӕ, фыдбылызтӕ басыгъдысты афтӕ. Йӕ уымӕй дарддӕр йӕ мидис уой мидӕги.